moretswetsho e buile nako gape re kopana jalo mo kgaolong ya boraro ya thulaganyo ya rona ya metshameko e le sekutlwana sa metshameko mo konka online la melina ke bidiwa watile jacobs re tle go nna mmogo re sekaseka metshameko e farologaneng re lebelela bokhutlo jwa beke gore bo re tshwaretse mo metshamekong eo mme ga ke tle go tsamaya ke le nosi jaaka gale um gompieno re na le moeng re bararo ga re babedi jaaka gale mme Ke tlaa rata ba ikitsise gore ke bone bomang mo letsatsing la gompieno. Ke go leboge OJ, ke dumedise botlhe ba selelang morago mme ba ikanya thulaganyo ya Konka Online go itse gore go diragala mo lefatshe la tsa metshameko. A re bone gore mo tsatsi la gompieno re ba tshwaretse eng se e leng gore se ka ba feletsa se ba itumedisa le go ka feletsa se ba rupelela ga re bua ka tsa merero ya metshameko lefatshe ka bophara. o ba boleletse gore kwena mang ke nna o arabile ga borone moanedi wa metshameko mo motsweding fm a ke lebeditse babogedi ke go lebogile ati ke go lebogile le wena rabi ke nna moye mo thulaganyeng yo mme nna ka leina ke nna o laotse ke padisa mogasi wa motshameko mo motsweding fm go ntse fela jalo motho etswe fela fa ke dithankgolola o tla itse gore re tswa mo bekeng e aforika borwa e ne aparetswe jalo ke leru le le ntsho mo segolo thata jang barati le balatedi ba motshameko wa um dinathamagobe ba o bitsa jalo motshameko wa mabole re bona jalo tshimega ya maloba makgetlho a le mararo mo maphateng a le mararo e leng jalo the rose um ba le bantsi e bone ba sa rata bidiwa the rose of soweto in the, the rose of south africa mme motho a ka re moagago o robetse ka kagiso o na laelo la bofelo ka kwa Soweto mo letsatsing la Labone. Mme fa re tswa mo go tseo tsa metshameko eo ya re lebela re tswa motshamekong eo wa mabole re lebela jaanong mo motshamekong e nngwe e farologaneng re lebela motshameko wa rugby tla itse gore setlhopha sa Aforika Borwa sa ke itse gore ke re ke sa makgarebe kgotsa sa basadi um go tle go nne le ketsaetsego mo ntlheng eo fela se tsweletse se a tshameka mo metshamekong ya Africa Cup um rabi o tla re ba mo dinako gore o ntse go diragala mo setlhopheng seo go bua nnete o jentse ba tsweletse go ka dira bontle setlhopha sa makgarebe a kantse o ka ke ne ke le mo tsatsing la mabane ke ne le tshono ya go ka utlwa kgatiso ya ga noleseng disopoi e le mokaptene wa setlhopha seo sa makgarebe sa aforika borwa ga re bua ka rugby ya boditšhabatšhaba a ka gore um ba itumeletse tshameko ya setlhopha ebile ba eletsa go ipona ba dira sentle mo kgaisanong ya africa cup e e tsweletseng pele kwa nageng ya madagascar kwa toropong ya antananarivo Mme a kaya gore kgatlha le naga ya Kenya o buisane le bobegakgang pele ga motshameko kgatlha le naga ya Kenya. A kaya gore ba a itse gore ga go nna motshameko o bonolo mme go na le dilo di le pedi le tharo tse ba di bankantseng pele ga motshameko oo. Mme gape sengwe se na se bua ga na buisana le bobegakgang o kaile gape gore go botlhokwa thata gore metshameko ya rugby e tswelele go ka godisiwa mo nageng ya Aforika Borwa, ba boele gape kwa dikolong ba bone gore ba ka dira ka tsela e ntseng yang go aga gape batshameki ba e leng gore ba tla tswelela go feleletsa ba gata mo ba gatileng gone ka ntlha gore ga ba ka feleletsa ba bona baborogi fela ka ba ka tswelela go ka dira bontle fela ka setlhopha sa makau sa the springboks ka gore le bone ke the springboks mme bone ba dira tiro ka fa letlhakore la makgarebe mo metshamekong ya boditšhabatšhaba mme a ka gore katlego e e tla rotloetsa thata um makgarebe mo nageng ya aforika borwa ba ba sela morago tsa merwa rugby gore le bone ba dire ka natla ba tle ba newe tshono go feleletsa ba emela aforika borwa metshamekong ya boditšhabatšhaba Seo se tla itumedisa thata mme segolobogolo re fetsa go bona jalo ditlhopha tse e leng tsa makgarebe mo Aforika Borwa di dira sentle mo metshamekong segolo thata jang mo metshamekong ya kgwele ya dinao fa o ne lebelela setlhopha sa Mamelodi Sundowns tiragatso ya bone e nnile tiragatso e manontlhotlho mo kontinenteng o lebelela setlhopha sa Banyana Banyana ba kgonne go ka fenya sejana sa Wafcon mme ebile ba kgonne le go kaya kwa legatong la mantshano lekgetlho la ntlha Setlhopha sa kgwele ya dinao sa Aforika Borwa se sutlhelela kwa legatong la mantshano la sejana sa lefatshe. Re ba eletsa tsotlhe tse dintle setlhopha seo sa um makgarebe a rugby mo Aforika Borwa. Re tswa mo metshamekong eo ya rugby jaanong re boela mo metshamekong ya kgwele ya dinao. Mo letsatsing la mabane go ne go tshwere jalo dikabo um dikabo tsa dikabo tsone mo letsatsing la la boraro motho a ka rialo um eh, go ne go tshwere jalo dikabo tsa the dstv premiership mo re boneng um eh, batshameki ba le mmalwa ba ba farologaneng le mokatisi ba bona jalo dikabo tla re ba mo dinakong rabi mme o tlhalosetse gore a re simolole tota ke simolole ko ntlheng ka mokatisi wa kgwedi rulane mokwena ke a go tsenya le wena o laotse mo ntlheng eo gore maikutlo a lona ke eng rulane mokwena a o tshwanetswe ke tlotla eo kgotsa le ne nagane mongwe gore a ka bona tlotla eo go bua nnete oj go a ka tshameko ya setlhopha sa mamelodi sundowns tlotla e mo tshwanetse rulane mokwena ka gore ga ne ke lebelela a ka no a tlhalosa mo biking e e fetileng ga re tsweletse go ka sekaseka tsa merwa metshameko ka gore ga re bua ka lega go nna le tsile go lebelelwang dilo ka teng ga re lebelela gore ra kgola batshameki ba dirileng sentle ka kgwedi ga re bua ka setlha le ga re lebelela gore ke motshameki o feng yo o gaisitseng ba tlhalositse tota ba eh, premier soccer league le baborogi dstv premiership ba ba borogang le ga ya rona naga aforika borwa ba feleletsa ba ka so se le sengwe gore metshamekong e le metlhano mamelodi sundowns ba fentse metshameko e le mene ga ise ba latlhegile ba tshamekile maleka motshameko le mongwe go a bontsha gore eh, ga ba lebelela dintlha ba kgobokantse go utlwala mme gape le ka tshameko le tselentse ba dira ka yone mo setlheng se ke ka moo ba boneng go Go le botlhokwa thata gore Rulani Mokwena a fenye kabo ya mo- ya mokatisi yo o gaisitseng mo kgweding. go ntse fela jalo a ti mme fa ke lebelela ntlha e ya ya mokatisi o gaisitseng wa kgwedi gopola gore o ne a gaisana le bomang o ne a gaisana le mokatisi wa lone pirates jose riviero o ne a gaisana le bobedi jwa chipa united kwanele cop le thabo september o ne a gaisana le steve barker mme ke tsaya gore go ya ka nna ke kgatlhanong le tshwetso eo le mororo um baatlhodi ba voutetse ne rulane mokwena ke tsaya gore ka ba e file steve barker o lebeletse ka mokgwa e le gore stellenbosch ba tsamaile ka gone mo setlheng se metshameko le masome mabedi le bone ba sa latlhegelwe bonnyane bo bo ba bo tsamaileng ne le go tshameka maleka le gone makgetlho a le mararo ka tatelano morago ga foo re bone setlhopha sa stellenbosch ba dira bontle thata mo kgaitsanong ya the netbank cup le mororo ba latlhegetswe mo kgatlhanong le tsone setlhopha seo sa mamelodi sundowns fela ke tsa gore tlotla e ka beifilwe setlhopha seo sa stellis um eh, itse phiti ba itharabologetsa nako e sa le gale mme ntlha fa o laotse ke gore ga e batle o e lebelela go tswa ko tshimologong o e lebelela mo kgweding ya phatwe e re leng mo go yone e re leng mo go yone gore steve barker o dirile jang um rulane o dirile jang jose riviere o dirile jang ee o tla go tlisa mo ntlheng eo jaanong fa re tsaya ka kakaretso re lebelela um setlha se feletseng ka dumalana le wena mme a re lebelele kgwedi e a o dirile sentle go ka gaisana le rulane mokwena go a ka nna o tikile di-box tsotlhe tse di maleba steve barker ke fela gore ka nako ena dirana ke ka nako e mo setlheng se re le mo mo kgweding e re leng mo go yone mm. mamelodi sundowns rulane mo kwena na se tsale ko pele go se nene ka dintlha jalo le jalo mme fela se tsa gore eh, steve baka ona tshwanela jalo ke tlotla eo rabi oj go tlhagile gape ka bo kgotsa go nnile motshameki gape wa kgolang ka ya o itsisiso ya ka motshameki yo ga isitseng wa kgwedi e leng gore mo go one o laotswe le oj mme ba tabogetse ko setlhopheng sa chipa united sino colo kwaiba ke ene a fentseng ka bo eo maikutlo a gago the o maikutlo a gago oj um fa o lebelela mokgwa o ba mo tlhophileng ka gone ee ke a dumalana le ba ba neng ba le koo ba tlhopha um metshameko e le mene a nosa mo metshamekong yotlhe a e tshamekileng ka tatelano um gantsi o lebelela gore ke mang o dirileng se se tshwanang le se a se dirileng ga gona ope o se dirileng se se tshwanang le se a se dirileng mme ke nagana gore ke dumalana le bone gore monna yo e benang mosimane wa tlhophile gore e nne um motshameki wa kgwedi Rabi ga ke go tsaya sepe mo ntlheng eo le nna ke ke ka re ka seatla mo godimo ga se sengwe ke tshwetso e maleba go ya ka nna tota ya ka a tia sa tswa go bua o nositse dino di le nne mo metshamekong e le mene a 26 year old a nna jalo le le pelo ya tau a kgona go dira se a se dirileng mme fa re wa lebelela fa setlha se simologa ke motshameki e le gore o ne a sa bone nako ya go tshameka jalo le jalo so ke tsa gore ke tshwetswe maleba ke batla re tle mo ntlheng ya nno no no eh, ga ke itse mokgwa o bona nno ka teng a se ka mokgwa ke e bonang ka teng um yo mongwe o tla bona nno ya gore no nno ya ga no ya ga yusuf mart e ka nna ngwaga ya ngwaga shome no ya ga tebogo mokwena ke yone ntla nang a goal of the decade ga ke itse no re lebelela jang ke tsaya gore ba ba lebelela maemo a e leng gore ga o ne o nosa o ne iphitlhela mo go one ke ipotsa gore selebego sa motshameko a se tsaya karolo go lebelela le go ka tlhopha gore ke mang motshameki o re monang ka boamo o re kang gore ke nanu senno e ga isenya kgwedi ke dilo tse e leng gore ke tla ke ipotsa tsone mme go ka nna oj nna ke lebelela gore o nositse mo maemong a ntseng jang ka gore Gore o ke a itse gore o botse se, o botsa ka ka boemetsweng le ka ona la Aseko Etiwani wa setlhopha sa Sekhukhune United. Ebile ke rata le ka tsela e a e tlhalosang ka one OJ ka gore o simolotse ka go bua ya ga Yusuf Maart. Le ka ona la Tiwani o ne o sitse a sena go ka tlola molagare, tota ebile ke re mo godimo ga molagare kwa lebaleng la Peter Mokaba kgatlhanong le setlhopha sa Cape Town Spurs. A le ka fa letlhakoreng la Molema a ba bona gore motshwarani wa setlhopha sa Cape Town Spurs ga a yo mo moleng. a ba mo tlhola le kgakala a o ne a nosa gone a maikalelo e ne ile go nosa batshameki ba kgwele ya dinao go bua nnete ga ba na nnete e a ka araba a re na a nosa ba bangwe ba ka feleletsa ba tsaya gore ga a kgona go ka feleletsa e raga sentle o ne a batla go ka nopola um motlhaba dintle mme ga o e lebeletse sentle a re mo fese re re ke e benefit of a doubt mme ke etse ke motho e leng gore o ne a nosa mme ra itse gore nakong ga o sa e rage sentle e kgona go ka feleletsa ya kgakala re batla ko bo row three row four yaanong ke tsaya gore ga ke boela go wena oj ke boela go wena mr ke gore ba lebelela gore o nositse ka tsela e ntseng jang ka ntlha gore ga o lebelela nno eo ee o na le kgakala ne go setepo motseno sa kgatelelo mme ga go bonolo go ka feleletsa o nosa nno e tshwanang le eo ga re ka bona dikgwedi di le lesome re boeletse go ya go nna bokete gore a ka feleletsa kgona go ka dira seo gape ke araba potso gago a di ka ntlha ya nno e kete mo aforika borwa go lebelelwa sekgala kgotsa maemo o le mo gone jaaka rabia sa tswa go ikaya ke gopola dingwaga di le mmalwa tse di ko morago ngwaga ke tepedi lesome le boraro kgotsa setlha sa 2012-2013 eh, kabo eo kile a fengwa ke motshameka morago ga maloba super sport united mo diof a nositse nno e batlelebelela gore mo diof o ne a nosa le bokgakala jo boka e kete sekgala ke sone se se go nayang jalo kabo e mo ligeng ya dstv premiership le gale re tswa mo go yone ntlha e ore ke dikabo tse di tshwerwe jalo tsa the dstv premiership mme re tla na re letile go bona gore na re ke mang yo o tla feleletsang kwa bofelong jwa letsatsi a tlhophile jaaka motshameki wa setlha ga ke itse um ga ke solofele gore go ke na le tumelo ya gore re mo nakong jaanong ya go ka itse gore ke ma motshameki yo re ka mo supang ka seatla gore yo o ne a tsholetse seatla gore ka nna motshameki yo gaisitse mo setlheng se ronon williams ba le bantsi ba tla re ee o a go e tsaya gape go nna motshwaradine o gaisitseng wa setlha ka ntlha ya tshameko ya setlhopha sa mamelodi sundowns mme ke le nosi ga ise ke itse gore ke mang yo e tla reng ke motshameki wa setlha se nna o je go ka nna ke tlhophile um ga ke itse gore gore go la o tsaya tshega ka ntlha gore nkile ke a mo itsise mme ne ke a e bua re dira tiro um mo motshamekong o motshameki o ne a mega ke motshameki wa setlhopha sa orlando pirates patrick maswangae go a ka nna ke tsaya gore ga e le gore a ka ke a fenya ka boyo mme mo batshameki ba tla ba gaisana go ka fenya ka ba motshameki yo o gaisitseng wa setlha patrick maswangae ke a mmala fao ka ntlha gore ga ke bua ka lega fela o na le mo metshamekong e le supa ya itsisitsweng ka motshameki yo o gaisitseng ga ke bua ka metshameko ya lega fela ke sa lebelele segele sa netbank cup ke sa bue sepe ka ka mtn 8 patrick maswanga e go a ka nna ke motshameki yo o gaisitseng wa setlhase Rabi, go tsibogela tshwaelo ya gago le wena Adi, nna ya ntsietsa ka ntlha ya gore fa ke re ke lebelela batshameki mo setlheng se, ke palelwa le ke go nopola ba le bararo ba ba ka gaisanalang ka boye. Fela fa re wa lebelela, Patrick Maswangayi ke ene fela o ka reng ke go fitlhela ga jaana ke ntlhopei. Bangwe ba re Tebogo Mokoena, um I beg to differ. Fela ke tsaya gore Patrick Maswangayi tlotla ya mo tshwanela mo ka boye. Ke a go farologana thata le lona. eh ka ntlha ya fa ke na le motshameki wa ke ke ke motho ke ratang go lebelela motshameki yo yo batho ba le bantsi ba sa mo lebeleleng mme a dira tiro eh fa ke gopola mo malobeng fa go gopola batshameki ba tshwana le bo Benson Mhlongo lebelela bo Sean Pogenpool ke batshameki ba bana ba dira tiro mme ba sa ba sa tlhagelele mo di front page mm. mo makwalo dikganye go sa bue ka bone mo dialemoyeng bo thanda isekhubone ke tlo go bolela ka motshameki yo nna Fa se kitla a tlhophiwa jaaka motshameki wa setlha, ke ile ka utlwa botlhoko thata. Igram Rayners. Fa o lebelela tiragatso ya mosimane yo kwa setlhopheng se motho a ka reng ke setlhopha se ga se fashionable ga se ga se setlhopha se mongwe katisi mongwe o kile a bua re setlhopha sa go ga sa fenya ka gore ga se sexy. ba re ke mamokatisi o ne a fenya sejana kwa kwa setlhopheng sa kwa kwa zambia o aparang hempe e tshweu Eh, re- Oh, eh, Henry Renard. Renard. Have Renard. Yeah. a tlhalosa a ke tsere zambia ne sa tlhophiwa jaaka ya setlhopha se feng a tlhalosa gore tlhopha sa ka sa tlhophiwa ka gore se tsewa se se fashionable eh ke nagana gore ikram rainers o bontshitse o dirile tiro motshameki a le nosi moraga dingwaga tse dintsi a nosa dino di le tlhano mo motshamekong o le nosi um ke ene nna go ya ka nna ke tla mo supang gore ka nna jalo um motshameki tota motshameki wa setlha mokatisi hmm. fa o fentse sejana sa lega go tseba gore ke wena mme ke tsaya gore go na sengwe se ebile ga o bua ka ecrim rainers o nkgopotsa sengwe ba le bantsi mo setlheng se se fetileng go bontsha gore se og a se buang ke nnete ka ntlha gore go na le batshameki ba e leng gore ga nke re bua ka bone thata mme gangwe le gape ga a ne wa tsholontse a tsweletse go ka dira ka natla mo seteng se se fetileng re le bantsi ne re dumela gore monna pule saleng ya go nna bosigo ba gage go dikabong mme ne ra makalane go kaiwa gore um eh, tebza morembola o tsaya ka boa motshameki o gaisitse ya gore ke gopola sentle ka gore ke go na le player of the season go na le players player of the season yeah yaanong ke se e leng gore maaforika borna ba ipotsa gore a ko bloomofo ne re solofetse gore go tla nna bosigo bo le gore ga nkitla bo lebalwa ga re bua ka tsamero ya kgwele ya dinao ke ka moo ntlha ga oj re sa e tlhaeletsa matlho ka gore go ka feleletswa go nna monate kwa kwa setlhopheng sa stellenbosch ka ntlha ya gore ecrem rainers go bua nnete ne ke reditse le hugo bruce ga bua ka ene ba ne ba mmotsa ka ene le kganyisa mayo ba re ga ke kgatlhanong le kganyiso mayo a re le nkutlweng sentle mo aforika borwa kganyiso mayo wa nosa ke se e leng gore a se itse a re mathata ke gore ga motshameko o re ketefalela o na le go timela i-creamliness la motshameko ka ka re ketefalela ga re ka kry-a tshono re a ka nosa mme ebile gape a ka re thusa go ka aga tshono a agela motlhaba dintlha yo mongwe selo selo pele pele ke sa go tsene mo ganong tlotla e ke e totobalang gore ya go bonwa ke maswanganye ke ya players player of the season ke buisiwa seo ke ntlha ya gore um koo ga gona criteria mm. koo ke batshameki ba setlhopha sa gage batshameki ba ditlhopha tse dingwe batshameki ba ba dstv motho a ka rialo mm. le ba katise ke tota ke batshameki ba ba tlileng go motlhopha mme ke nagana gore o fa o lebelela yone ntlha e ntse ke bua bo fashionable mm. fa o mo lebelela o lebelela igram e wa ka e tsaya mme e senya e e nang le criteria mo gare ke ka mokgwa o ke reng ke bona ba tla e aroganya re itse gore pay of season e nna prayer of the season gape mme ke belela molongwa ba tlile go e kgaoganya ka bogare le gale a re tswe mo dikabong re lebelele jalo ntlha e nngwe re lebelela jalo kgang ya ga jaana e tsweletseng pele ke metshameko ya motsepe foundation re setse re itse mofenyi um monna wa clinton larson ke motho a ka re fa a ne a fenya lega metale wa lega la ntlha ya gauta um basimane ba ke dutseng ba le bone bane ba le bannye thata o mongwe na a sa abelego um clinton lassen o fentse bosimega jwa lega kwa manin rangers the mighty molas jaaka ne itsege ka nako eo um ba ne ba le ko kwa setlhopheng seo um ba katisiwa ke gordon ingisand mme o dirile seo gape o bone metalo wa gauta le kwa orlando pirates um monna wa clinton larson o bone metalo wa gauta le kwa bloemfontein celtic a fenya metshameko ya telcom ke yo kwa setlhopheng sa magesi se mo setlheng se se fetileng se ne se dubana le tankga ya seretse sa dimmitla ga ke tsebe go diragetseng ke tsaya gore ke go ka feleletsa a buisana le batshameki ga setlha se simolola Mo bekeng e re leng mo go one, ke gopola sentle, ke ile ka utlwa o tshameka kgatiso ya ga ene Clinton la sena ka gore ga a kgone go ka feleletsa a keteka ka ntlha ya gore o simolola go ka nagana ka setlha se se tlang sa DSTV Premiership. O fetsa go ka bua gore mo setlheng se ne se feta ko a re bua ka Motsepe Foundation Championship o ne a dubana le seretse se se tletseng di mmutlwa OJ mme ne a tsaya tshwetso ya gore tshwanetse ke go batla batshameki ba nang le maitemogelo Diamond Thopola, Rulani Manzini. mme ne a re ga a tla ka rula le motshwara dino elvis chipezezelvis chipezeze dilen mekwa dilen mekwa mm. na o ne kgona go feleletsa o bona gore le fa go ne le itse dilen mekwa o dira dilo ka fa letlhakoreng la la molema kgotsa la moja diamond topola ka dingwaga tsa ga kgona go feleletsa a dira dilo ka centerbank mm. rulane manzini o je ke target man Elvis Chipazis o buile karolo engwe e botlhokwa thata mo tshwara dino le maitemogelo se se go fa se ditana ke style se siame se siame mm. ke go ne ana ba simola akanya ka go ka feletsa go tlha bosime ga ba motsepe foundation championship mme ke tsaya gore ga ke ya go Mr. O gape be ke ya go go ena OJ kgotsa ke tla e botsa mme ya ke e latlhele fela mo tafoleng re tla feletsa re ya tlhatlha a go gore ga go le gatlha le quarter finals ga ama tax go ba mile mo tshamekong ya bone le go tlisetsa batshameki letsapa ga re tsena mo the final stretch ya metshameko ya motsepe foundation championship ke tsa gore rabi ke ntlha e botlhokwa eo e potso e botsang ke potso e botlhokwa thata ka gore fa re lebeletse tikologo ya ntlha ya motsepe foundation championship ne re ithele ra re ama tax go fitlhela ga jaana tla bo re e fa dire fa re tla ba re rorisa yone go na le setlhopha sa makesi o lebeletse mogolo gore ba simolotse ka ka lebala obedi le obit college ke ke tla ko oh. tikologo ya ntlha tota bile o ka ba re setlha se sa motsebe foundation re bone first round e different le second round re bone ditlhopha tsa first round re bone ditlhopha tsa second round tlhopha tsa first round ke obit college le buseditse ko morago le gale ke tlatla ka yone ke obit college ke university of pretoria ke ditlhopha tse pedi tse e leng gore ne re ithelera re tla re ka nako e e be e le gore nngwe ya ditlhopha tse pedi tseo di koa kwa setlhoeng fa o lebelela setlhopha sa baroka o lebeletse setlhopha sa magesi ke ditlhopha tse e le gore ka first round ba ne ba le ba siela mo maemong a botlhano a borataro a bosupa a borobedi ne re sa solofele gore ba ka fitlhelela ba lefa dilo be di fetoga fa e tla mo tikologong ya bobedi ko gone re bone jalo maitemogelo a ga mokatisi lassen ya le gore ke tsa gore o tshwetse advantage ya setlhopha seo sa tshiamelo ya setlhopha sa university of pretoria ka pretoria ne ba itewa tsebe ke metshameko ya ya netbank fa ba ya ko netbank ene se lebale gore a ke tsore kere ba tlhokile lesego kgotsa di-fixers tsa bone tsa ko netbank ba ne ba kopana le ditlhopha tse di popota tse di tlhokang gore ba felele ba tlise a team ba ne ba tshameka le ditlhopha tsa dstv premiership and ba dirile bontle kgatlhanong le tsone batshameki ba bone ba e leng gore ba ne ba ba fenyetsa liga ba ne ba tla botlhe ba ne ba felela fa ba ya ko setlhopheng sa fa ba tshameka le swallows ba ne ba felela ba ya ka 18 fa ba tshameka le sundowns ba ile ka 18 le mororo ne go na le batshameki bangwe ba e leng gore ba ne ba seyo ka ntla ya kontraka ka ntlha ba tshameka le gore ba ne ba adimile go tswa ko sundowns ba ya ka koo ke tsa gore ba latlhile foo ra bile tsa paletsene teng foo fela fa re wa lebelela setlhopha sa magesi Um OJ basweu ba tle ba re every set back is a set up for a great come back fa o lebelela mokatisi Clinton Lassell ka mogolo gore o dule ka gone mo PSL a go simolola ko setlhopheng sa Summerfield Dynamos ko ABC Motsepe ke tsa gore ke ka ko kgaolong ya Mpumalanga fa ke sa fose mm. ba le bantsi ba ne ba itha ba re ke the end go fedile ka Clinton Lassell mm. Clinton Lassell a bopa setlhopha a bopa setlhopha a tla ka sone spine se ntse o bua ka sone o tshotse batshameki ba le batlhano mo setlhopheng se sa magesi ba na dira le bone ka kwa summerfield dynamos dilen mekwa ke mongwe wa bone um tlatla ke mongwe wa bone tlatla ke mosimane o monnye o tswa gone ka kwa kgaolong eo ya ebise motsepe ka kwa porofenseng ya mpumalanga ke batshameki ba e leng gore ba mo iretse tiro o tswa go tsaya maitemogelo a seng ka reka sepe motshwara dino e leng gore ke tsaya gore um ba tla itumelela thata go mona mo premier soccer league ka gore la bofelo fa a na le mo p s l

ba tsamaya le mang go ya kwa dstv premiership botlhokwa jwa go tsamaya le mokatisi kgotsa wa tlogela fa go ntse jana mme nna maikutlo a me ke gore clinton larson ga a montšha kwa dstv premiership mm, ke nagana gore o na le maitemogelo a go dira kwa dstv premiership ebile o kile a fenya sejana ko dstv premiership o bua nnete o je ka ntlha gore so se o se buang o se boditse o mbekeng e fetileng um ga ne o botsa gore a setlhopha sa cape town space ba diege tse Shaun Bartlett ba ba diega le go ka tlisa Ernest Middendorp mm. o fetsa go tlhalosa botlhokwa bwa bwa maitemogelo ba mo katiso e leng gore o mo fa nako go kwadisa batshameki ka gore go na le sengwe sa sa se buileng Clinton la senare re feditse ka lega re na le nako ya go ka batla batshameki re na le nako ipankanyo ya setlha be re kgona go ka feletsa re simolola sentle setlha a re go batho ba le bantsi ba lebala gore Cape Town Spurs ba feleditse ba ko metshamekong ya ditlhotlho ebile o bua ka gore o tswa kae le setlhopha sa samafield dynamos ke a gopola motshameko o o dirwa ke oj mo cbc one um ga samafield dynamos ba isana tlase le setlhopha sa puya mosuthu ke ena a dira motshameko ko chatsworth mm-hmm. ka di-playoffs ka di-playoffs na eh, ebile samafield dynamos ne ba tsamaya ka ka zuke motshameko wa maloba setlhopha sa kaizer chiefs na ba santse a le monnye abe eh, o dirile mo ditlhopheng di le mmalwa mo tsamero ya dstv premiership se ne ke le ka go se bua fela ke gore se se ntshosang nna oj ke gore Batshameki ba bannye bone re ba baya kae ka ntlha ya gore bakatisi ba le bantsi kete ga ba tsamaya ba tswa mo Motsepe Foundation Championship ba bona promotion ba go DSTV Premiership e kete anong maitemogelo ke yone a botlhokwa thata ga o santse le monnye ba tsaya gore a re motlogele fa a tswelele go ithuta mo le e re tla boa gape re molate le fa nako nngwe go na le go ka feleletsa go pateletsa gore o tsenyeletse go mokgetsing ko teng ka ntlha gore o ne wa motlogela o sena go ka mo apaya mme botsa gore ga ise a butse sentle gore a ka dira tiro kgotsa merwa tsa merwa DSTV Premiership ke tsa gore ke phoso e e- oj go le gantsi ke phoso mo ditlhopheng tse dingwe ke a go boela ko morago go senene sekhukhung united fa ne ba bona tlhatlhoso go tswa ko nfd ba tla mo premier soccer league ba tlile ka ba tlile ka mcdonald ba tlile ka mcdonald mcdonald makhubedu makhubedu o tlile a- a loma a loma e rile ba sa mo tshepi ba simolola ba bona kete maitemogelo ga mcdonald a felela kgotsa o retelelwa ke go ke go go samagana le seemo sa premier soccer league be ba mo gogela ko tlase go senene ba mo dira mothusa mokatisi ba mmatlela mokatisi setlhopha sa cape town spurs ba dirile se e leng gore ditlhopha di le dintsintsi di retelelwa ke go se dira go tsweletsa le mokatisi ba ipitlhetse jalo ba le ko thara ka Shaun Bartlett. Setlhopha sa, setlhopha sa Magesi ke tsaya gore mo lekgetlhong le ya bone e tla nna kgitsi e farologaneng ka ntlha ya gore yaka o sa tswa go kae tlase no na le maitemogelo fela ke tsaya gore le dikitla ka fa e le gore ba na le madi a go batla mokatisi go sa le go sha setlhopha sa Magesi ba santse go le go sa le go sha um fa e le gore ba tla dira jalo gongwe ba ka mo tlhatlhosa ba mo dira technical advisor kgotsa a nna mo a nna go gongwe a nna mo thusa mokatisi fela ke tsa gore mo go Clinton Larsen ba na le mokatisi o ba mo tlhokang go ka tlhana ka ntwa ya ya DSTV Premiership fa re tswa mo metshamekong eo ya the dstv premier tota metshameko ya motsepe foundation um setse re na le tshimega setse re na le tshimega mo the dstv premiership Dilega di le mmalwa re na le ditshimega re a itse kwa Jeremane re na le tshimega um setse re emetse kwa engelane fela go ipontsha gore kwa engelane mmu wa se ka re o tla wela kae um re na le tshimega kwa kwa Jeremane jaaka ke go tlhaloseditse Bayern Leverkusen mme ke batla jaanong re boela mo the DSTV Premiership ntwa ya kgapa madi motho a e lebeletseng ga jaana ke maemo a bobedi le maemo a boraro ke mang yo yang champions league le setlhopha sa mamelodi sundowns orlando pirates kgotsa setlhopha sa the maroons stellenbosch go bua nnete oj ga ke batle maaforika borwa ba tlhaeletsa matlho setlhopha sa stellenbosch le fa go ne orlando pirates go bua nnete ba nosa mo mo metshamekong ya bofelo ya setlha sa ketepedi masome abedi le boraro le ketepedi masome abedi le bone ka gore Le ka Laboraro, ga ne ba isana tlase setlhopha sa Chippa United, Tshegofatso Mabasa o kgonne go ka feleletsa a bona nno ya gagwe ya bobedi. Mme go na le sengwe se se feleditseng se nkgatlha mo motshamekong o. So se o tlhola o bua ka sone OJ gore go tshwaragana ga batshameki. Tito Maswanganyi ke ene tsa thago tsa di-penalty gangwe le gape ga setlhopha sa Orlando Pirates ba bona thago tsa di-penalty. Mme ka ntlha gore Tshegofatso Mabasa o batla go ka fenya kabo kgotsa o lwela go ka fenya kabo ya motshameki o nosenwe tse dintsi mo setlheng top goal scorer ba ne ba tsaya tshwetso ya go ka feleletse ebile ene e le ene tito a supa ntshe go fatswa mabatsi go bontsha gore go na le sengwe se e leng gore ba se buile kwa diphaposing tsa boapare le gore ga re ka bona thago ya penalty ya re thusetse go fatswa mabasa a leke go ka atumela ecrem rainers mme yaanong se sengwe se ke ipotsang sone ke ka ntlha gore ga ba kopana le setlhopha se e leng gore se kgona go feleletsa se sireletsa batshameki ba le bararo ba e leng gore go a ka nna mo nageng ya aforika borwa ba kua ditlhase ke ipotsa gore nka ba simolotse setlha ka tsela e ntseng yalo nka be lone pirates ba iphitlhela ba le kae kgotsa nka be re bua sesong ka go gwetlha bosimeng ga ba lega re lebogile mofokeng ka be lo tlamene patrick maswanganyi ke batshameki ba e gore ntse ba dira sentle gangwe le gape ga ba newa tshone go ka tshameka ke jose riviero Mme seo se Steve Barker se apang kwa setlhopheng sa Stellenbosch se bokete thata ka ntlha gore ka la boraro bone ba tshamekile maleka OJ. Seo ka se ka fela gore ba sa ntse ba na go na le pharologanyo ya ntlha magareng ga bone setlhopha sa Orlando Pirates. Mme ga ba ga setlhopha sa Stellenbosch ga ba le ko lapeng le ga ba etile ke setlhopha se e leng gore ba itse gore tshwanetse ba tshameke ka tsela e ntseng yang go na se bitsang re ke strength sa go ka setlhopha ba itse gore titus ecrem rainers um lekawana la ora ka fa matlhakoreng batshameki bao ba le bararo ba botlhokwa thata mo se e leng gore ba saga la o lebelela bane ga ne ba latlhegelwa mo kgaisano ya netbank cup karolo ya bobedi ya motshameko ga ne a fetola batshameki go tsena ga lekawana la antonio van vake go a bontsha gore ke mokatiso e leng gore o a itse gore ga leano le le sa bereke nka feletsa ke fetola ka tsela e ntseng jang yaanong ke ka mong ke gorang kere go ya go nna bokete gore nka feletsa ke go fa leina mme a ke batla go tlhaeletsa matlho setlhopha sa stellenbosch go a ka nna bele ke dumela e le gore ba ka makatsa maaforika borwa ya nna bone ba fetsa mo emong a bobedi mesa o orlando pirates e dirile jaaka e kile ya tshameka thata mo metshamekong ya kontinente ya itse gore go batlegang ya itse gore ga go batlegeng ga ba e go emela bone fa ba ya koo ba emela aforika borwa ba emela ditlhopha tsa Aforika Borwa tse e leng gore go tshameka ga bone sentle kwa metshamekong eo go go oketsa ditshono tsa ditlhopha tsa Aforika Borwa go nna di le dintsi kwa metshamekong ya continent wena o ka eletsa gore setlhopha sa Stellenbosch tlabe le kgetlho la ntlha Steve Barker tlabe le kgetlho la ntlha a mme ke yone nako gore a ithute kgotsa o ka eletsa Orlando Pirates e tsene foo e tsweletse se ba sa se feleletsang motho a ka Orlando Pirates ba na le unfinished business mo metshamekong ya continent Mokwalo bo le boteng a di Orlando Pirates e na le unfinished business ko kontinenteng fela fa re lebeletse seemo sa ga jaana ebile ke rata ka mokgwa o rabi a tsibogetseng potso ya go ka gone ka gore rabi wa etsaetsega ga ga tlhamalale go ya ka nna ke bona Stellenbosch le bone ba go fetsang ba le ko maemong a bobedi ga ke na nna le setlhopha sa Orlando Pirates babogedi ba nkutlwe sentle ke buisiwa ke tshameko ya bone tsepamo ya bone consistency fela fa ne le go aka thato yaka yaka ompotsa mm. ne ntla rona no pirates ba ye ka ntlha gore pirates ba na le maitemogelo pirates ba na le didiriswa pirates ba na le tsotlhe tse ba di kgonang fela go bogela potso ya gago ke tsa gore stellenbosch ke bone ba go gorogang pele ko lefatsheng leo

Sa ntlha hela lebelela age difference e le age cohort e leng gore gone mo setlhopheng sa ga Steve Barker. Maitemogelo ke fale le fale o na le batshameki ba bannye ba le bantsi ee maitemogelo ko CAF Champions League wa go a tlhaela fela ke se e le gore tla ba se ungwelwa mo fa a kaya ka koo ba tlabe le batshameki ba bantsi ba e leng gore ba simolola go dira ka kwa CAF Champions League ntlha ntlha ke batlang go bua ka yone ke ya gore ke ya go tsenya rulane mokwena rulane O batla go tlhoma rekoto kgotsa go feta rekoto, go e lekalekanya kgotsa go feta rekoto e e beilweng ke Pitso Mosimane ya 71 points. Stellenbosch mo tseleng ba na le Mamelodi Sundowns. A Stellenbosch Stellenbosch a e tla fenya Mamelodi Sundowns go netefatsa fa e ya kwa Champions League. Morago ga ke motshameko wa Sontaga. Morago ga motshameko wa Sontaga wa sekamagalo kgang sa bobedi sa Nedbank. Steve Barker o buile ntlha e botlhokwa ko kokoanong ya bobegakgang o buile ka motshameko yo mm. a re bone boammaaruri ke gore ke ne ke ba batla fela ke ba fositsane ke a itse gore ke a go ba bona kae ka motshameko wa lega o e totobaditse a re sundowns ga ba kitla ba tsaya lega e ka rekoto ya ba le unbeaten a ke itseye ka lereo la seng o e mm. kaile ka mokgwa letseleng seng jalo steve baka ke mokatisi e leng gore ga ana boikgogomoso ke mokatisi o le mowa ke tsaya gore fa go ikanela wa itse gore o buelela mo go eng ne le motshameko wa bosigo go tswa motshegare e nne le motshameko wa mosegare okay a tla robala o na ikutlwa gore a reng ka go itlhele le motshameko wa bosigo o tla bo bosigong di a makatsa le gale um maikutlo a lona ke gore setlhopha sa lone pirates e tla tota stellenbosch maikutlo a lona ke gore stellenbosch e tla sutlhelela jalo kwa kwa caf champions league mme orlando pirates go raya gore e tla boya kwa metshamekong ya caf confederation ntlha e nngwe batho ba se ba sa e lemogeng ke gore chipa united e na le tshono ya gore e ka tshameka kwa caf confederations cup ga ke itse gore le mo go ile ntlha yone ke utlwe e, e buiwa oj mme ebile ke batla gore re re feleletse Re re kgona go- tlhatlhamolole. re tlhatlhamolole sentle ka ntlha ya gore batho ba ne ba ke utlwa ba bua kgannye ba e tlhalosa sentle le nna ka moedi wa metshameko ke e utlwa ka gore ne ke batla botsitso wa kgang ka ntlha ya gore o ka setle fa o botla go ka feleletsa o o tshwara kwa o tlogela ba ne ba ka gore o gopole gore mamelodi sundowns se se ba le gone bayamabona kwenga nedbank ee a nedbank ba le go champions league orlando pirates ba sitse ba a re re ke caf ga re tsela ba tla champions league or confederation a ke ba mo 2 or 3 2 or 3 ya ke batla ra tolo se khanya gore chipa united e tsena jang gore ba ka feletse ba iphitlhela le bone ba ba emela aforika borwa mo continenteng chipa united e tsena ka ntlha ya gore e tswa ko kgaolakganyeng le setlhopha sa Orlando Pirates mme Stellenbosch e ne le kwa se ka makgaolakganyeng le Sundowns ditlhopha tse pedi tse di na le tšhono ya go ya Confederations Cup ka maemo. sundowns ya ya e bola stellenbosch ka gore stellenbosch e ya tota ga e bola e a e tsenya ka gore stellenbosch e tsena ka ntlha ya gore e ka tswa mo emeng wa bobedi kgotsa boraro ga gone ope o tla tlholang a e folositse foo hmm. orlando pirates fela jalo le yone ga gone ope o tla tlhola folositse pirates mo go two or mo go three ga gone potla ga gone re ka nna number four mme go sala setlhopha se le nosi se seng se le kwa se ka makgaola kganyeng a nedbank setlhopha seo ke chipa united e tsena ka tsela e ntseng jalo stellenbosch mamelodi sundowns orlando pirates tshono tsa bone di go di tlhatsegile go totobetse tshono tsa bone di tlhatsegile ka tsela nngwe ba tla ba le kwa ko continenteng jaanong chipa e tsena ka tseleng tseng jalo e balatsitswe ke tlhare fela jaaka go na le setlhopha se se sone se ne sa tsena jalo ke le ka go ikgopotsa gore um se ne sa tsena ka ntlha ya gore setlhopha sengwe se ne se sa dira sentle a ke tsona ke marumo ka marumo ka lance a ke sa fosi mme ke te ke setlha moraga moo ee ka gore ba kile ba fenya se oh. eh, go fentse ke marumo galantse ka gore chakuma e fentse sejana ka tlhamalala marumo galantse bi ya makgaolakganyeng fa ke sa fose le setlhopha sa mamelodi sundowns ee mme ke yone mokgwa o re re di lebelela ka gone tseo tsa um maemo a ntlha a bobedi le ya boraro re lebelela jaanong maemo a borobedi tota ditlhopha di le robedi tse di tlago di le kwa godimo mme maemo a borobedi a go feletsa re busetsa gape kwa setlhopheng sa kaizer chiefs balatedi ba chiefs ba na le toro ya gore ba bone setlhopha sa bone botsamaisi batshameki barati le balatedi ba na le toro ya go bona setlhopha sa bone se ya mo top 8 ne ke bua selo se le sengwe mo tsamong ya beke e fane ga gore chiefs ha e batla go tshameka mo top 8 e tshwanetse tswe mo maemong a borobedi ya go tshameka le sundowns fa e tswa mo maemong a bosupa ya go tshameka le pirates kgotsa stellenbosch ha e tswa mo maemong a borataro ya go tshameka mo Sans, eh, s- pirates ho stalis gape mare fa o lebelela ditlha tsa chiefs ga ba gore chiefs e ka tswa mo number five fa le gae fela ga gona re ka nna number five nna sa mene e le gore a mme chiefs e ne sa tlhoke nako e ya gore e ikhutse e se ka nna bo top eight e ikhutse e ithone dinta e bone phoso e ye pre-season e re fa ba simolola ba simolole ka metshameko ya lega ba tswe mo dilong tsa bo mtn eight mme motho a bampolela ka serodumo gore chiefs ke setlhopha sa serodumo se tshwanetse go nna gone mo top eight o bua nnete og mme ke tsaya gore ba go tlhaloganye sentle ka ntlha gore tshameko ya setlhopha e ntse sa kgatlhise mo setlheng se ke ka mo reng a ba ka se nedisanyane ba bone gore ba tshwanetse ba dira se le ntseng yang ka gore go bua nnete ga ne re bua ka ka sejanaga be re se bapisa le setlhopha sa kaizer chiefs kaizer chiefs e tlhoka engine overall hmm. ba ba dirang ka dijanaga ba tla tlhalosa go ya ko pele mme ke tsaya gore se sengwe gape se tshwanetse ba ba se dira ka ntse ka ke go nna fatshe botsamaisi ba setlhopha ka gore e ntse go bua mo pegakganyeng gore kaizer chiefs ba tlhoka ba batla mokatisi yo mosha tshwanetse re emetse go ka utlwa batshameki ba tshameka tshwane bosiso tlantsi kontraka ya gage ya bokhutlo wa kgwedi ya sete bosigo itumeleng khune ebile ya re itumeleng khune le one tse tshwanetse go ka tlha kgapetsa-kgapetsa mo begakganyeng ka ntlha gore setlhopha ga se tla simolola ne ba re ke setlha sa gage sa bofelo ene pele ga motshameko wa soweto derby o ne a tsaya karolo mo go nna ka gore ba santse a dumela gore a ka tshameka yaanong o bua nnete ga gore a go sa tseye karolo mo kgaisanong ya mtma a seo se ka se ba thuse gore ba nne le nako e lekaneng go ka ipankanya go bona gore ba tlisa maya ka mokatisi batshameki ba kgaoganang le setlhopha batshameki ba e leng gore ke gone ba tla ba tloga rupelelwa ka setso sa setlhopha ba nne le tshwana go nna le pre-season ipankanyo ya setlha ba ba simolola ka ka ka metshameko ya lega yaanong ka ntlha ya balatedi ya ka ntse o bua oj ka se ke se itseng ka maaforika borwa le balatedi ba kgwele dinao ke gore ga ba ka fetsa mo maemong a borobedi ba ba kopana le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ga ba ka latlhegelwa mokatisi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs wa go simolola setlhala mo sa kgatelo yeah. ke botlhoko ba balatedi ba kgwele ya dinao mo nageng ya Aforika Borwa ke dumela le wena rabi le yona putso e botsang ke putso e botlhokwa thata fa e ne le go a ka nna nna ebile ne ke tla ba rola morwalo ke re go siame Kgobang Kgetsi ga lo ye di-playoffseng lo siame mo maemong a lo lo maemong a bolesome lo maemong a borobongwe a ko re go ipaakanya ka re o buile ntlha e botlhokwa barati le balatedi ga bana boammaaruri o tla bo le mokatisi o mošwa go sa kgathalesege leina gore o le gore o tswa kae o bo tla go jewa ke setlhopha sa mamelodi sundowns mo tikologong ya ntlha ya mtn eight go raya gore setlha sa ketepedi masome abedi le bone ketepedi masome abedi le botlhano Sa go simolola fela yaka se fedile ka kgatelelo eo e kalo-kalo ya baratili ba latedi. Fela nnete ya sala, setlhopha sa Kaizer Chiefs ke tsa gore ba tlhoka gore ba ye ko morago, ba ye go ipaakanya. Go gontsi ko mathata a mantsi ko setlhopheng seo. Fa re ka bua ka one re ka tlhola fa. Fela mokwalo mo le boteng ba tlhoka gore ba ye go ipaakanya. A re lebe ko mogatlheng. Cape Town Spurs a e setse na le tshono kgotsa Cape Town Spurs re eme pele. a re eme pele um oj ka gore ernest middendorp ga ne a bua ka a ne a bontsha ka motho e leng gore o itlhobogile mme tshameko wa setlhopha sa gage ga ne ba fenya ka nne go lefela ne go bontsha se sengwe gape mme ebile gape na feleletsa le ena ka ka mofatshone go ikarabela re le fa gonne ke bontsha ke itlhobogile nna re ga ke bua le bega kgamme ke re ke tla bankanyetsa metshameko e setseng mme ga ke bone riches bay ba ka palelwa ke go ka fenya motshameko o le mongwe ka nako ditlhopha ka o bine se ka metshameko e le mene yaanong se ke tsayang gore se ka feleletsa se re makatsa hmm. ga richards bay ba ka dira sentle re ka fitlhela royal am e nna bone ba bonang ba tsaya karolo metshamekong ya ditlhotlho di-playoffs ka ntlha gore tseleng tse ba tshameka ka yone go pola gore cape town space ba fentse kgatlhang le royal am mme kete john maduka le ene a ne o simolola go ka ipotsa ka ntlha gore ga na latlhelo kgatlhang setlhopha sa lando pirates ga ne a buisa lobe ga kgang ka ile ga ne ba mmotsa gore o tshwenyegile ka go remiwa ke setepe sa magane kgotsa go metshamekong ya ditlhotlho na ka gore tsotlhe di mo matsogong a me yaanong ga a sena go ka latlhela kgatlhang setlhopha sa cape town space na ka gore o tshwane go na le dilo tse tshwanetse di bankanye le batshameki ga se tlhole a bua mago kwala gore tsotlhe di mo matsogong a ka ntlha gore o a itse re kgwele ya dinao ebile tsela e ya three point system dintlha le tharo e kotsi thata mo go tsa merero ya kgwele ya dinao oj le wena mr o ke tsa gore ra go ema

gore ba gore gore setlhopha se se ye go di-playoffs se kgone go ya ko di-playoffseng fela ke tsa gore go na le ba na le tshono e ntle ya gore ba ka ya ko di-playoffseng gore ba ka feleletsa ba ile ba ka se tsamaye ka fa ba ka fenya metshameko ya bone e setseng cape town space royal am go raya gore kgangkgolo go fa ke space royal am ke space riches bay royal am ke lebeletse fa ke re spes le royal am ke lebeletse gore e kete mo ditlhopheng tse di le tharo ee. ba ba ba humi ba ba botoka go na le oh. royal am kare ba e, ba na le tshono ya gore ba ka falola e ba ka efoga gotlhe mm. setlhopha sa richards bay ba na le tshono eo ya gore ba ka efoga go saka ga sekepe royal am cape town space mme ga ke di bone sentle ka mokgwa ke di lebeletseng ka gone e ke te tla feletsa le gore ke spec ke royal am ko tlase e be nna cape town space ke na le tumelo e tletseng mo cape town space motshameko wa bona bofelo ba tshameka le kaiser chiefs ka di-25 ga ke itse goreng letshega ba ka di-25 tsang bay chiefs ba fentse mo karolong ya ntlha um moraga gore ba boe ko morago um setlhopha sa cape town space mme chiefs ya feletse e fentse motshameko o fa ke sa fose mme ba tshameka motshameko wa bone wa bofelo o tla bong ba tswalela um setlha sa bone mme ga re itse gore go tla diragala mo motshamekong oo um re tla nna re letile go bona mo motshamekong oo ga ke totoba le thata jalo gore royal e entšhetse ka ditlhopha di feng mme um selo sengwe se ntsha se re kano o tla di bona dintlha tse um tsa gore a feleletse a tswile a tswile jalo mo mathateng a gore ya go tshameka um tota a e kwa tlhamalalo kwa selepeng sa magagane fela go tla nna thata magareng jaaka le tlhalositse ke setlhopha sa swallows ke setlhopha sa royal am ke setlhopha sa richards bay ke setlhopha sa cape town oh cape town space ba cape town space um ke tenna go ya ka nna mokwalo mo leboteng um ga ke itse tumelo ya ka e ntha jalo gore mokwalo mo leboteng fela ke setlhopha se ke neng se tshamekile kgwela dinao e ntle thata se mo setlheng se tla gopola gore ke bone batho ba ntlha go fenya um motho ra motshameko wa bone wa ntlha phenyo ya bone ya ntlha e nnile kgatlhong le olano pirates Yeah. e tukang malakabe ga jaana mme re re fitlha jalo kwa bokhutlhong jwa eh, thulaganyo ya rona mo letsatsing la gompieno mo bekeng e mme ke a solofela gore o itumeletse tsotlhe tse re go di tlisitseng mo letsatsing le mo bekeng e e tlang re go solofetsa go le gontsi thata gore re tla bo re buile ka tse dintsi metshameko e farologaneng re solofetse dipuisano ke kgaolo ya rona boraro re solofetse dipuisano fa thulaganyo ya rona e ntse e tswelela ko pele wena nna ntse o le foo go tla bona jalo dipuisano le baeng ba rona ba re tla bo re go a tlisetsa mo le ka laela borra oj mr o re lebogile thata mme re lebogela le botlhe ba ntse ba tsweletse go ka re sela morago mafaratlhatlheng le rre o e leng gore dira le ene e leng gore ga nke re bua ka ene o tsweletse go ka dira tiro e ntle thata ke mo rolela hutsi mme a re tswelele go godisa konka online oj a re netefatse gore lefatshe la tsa metshameko le tsotlhe tse batlang go ditse di ama metshameko ga go e gope gape go tliwa fa wa dile jacobs wa rabile gaborone ke lebogetse go nna moeng mo setuleng se se mogote sa konka online go tsweng fa ke a go nna mmogedi ke tlabe ke tshwana le lona yaanong itumelele mananeo otlhe a latelang a konka online motho etso ke phuthaphutha se e leng sa me re kopana mo nakong e e tlang tada